Berfîn Huseynî her serê sibehê tê ser kompîtera xwe malpera online ya firotina pirtûkan ango pirtûka kurdî vedike û li sîparîşên wê rojê dinêre. Sîparîşên ku bi riya kartên kredî û hewaleya bankayan jê re hatine, yek bi yek lîste dike û pirtûkên kurdî yên ku hatine xwestin li depoyê peyda dike. Paşê wan pirtûkan paket dike û bi riya kargoyê ji kiryaran re dişîne. Siparîş yan em ser sibên din ewil ji xwe li online em mêze dikin siparîş çi xwestin çend hebin li gor wî em derdixin paşê amade dikin refa digerin te hebo hebo û dû re jî em givan berhev dikin qutiyan ayrî hene em dikin qutiyê wan. Didim ber xwe, fatureyê wan derdixim bi baldarî û paşî paket dikim dişînim. Xwediyê vê hezira firotina pirtûkên online bawer berşev e. Wî beriya şeş salan pirtûka kurdî ava kiriye û niha piraniya bazara pirtûkên kurdî di destê wî de ye. Ew bi riya firotina online ne tenê li bajarên kurdan li hemû Tirkiyê û cîhanê jî pirtûkên kurdî belav dike. Dema pandemî de firotana me wî teqrîben sedî çil nêzî sedî çil zêdetir bû. Gelek sipariş in baş ne ez dikarim bêjim ku piştê mesela Mêrdîn li Kurdistanê de Mêrdîn em bêjin Şirnex hinek Colemêrg û Semsûr Semsûr ez bidim Diyarbekir jî belkî çêtir be Kurd bêhtir kitêbên fêrbûna Kurda, kurdî dixwazî mesela bêjin ferheng dixwaze em bêjin kitêbên mîna hînkirina kurdî weke hînkere weke reyê ziman kitêbên bi vî rengî hene yanî kurd pîşî ev distînin tabî ev jî bo me şanaziyeke ev jî têyo manê ku kurd dixwazin zimanê xwe hîn bibin bi hemû zaravayên xwe. Avabûna sîstema online ya firotina pirtûkên kurdî her çiqas semyanê bawer berşev deh qat zêde kiribe jî, herî zêde bi kêrî weşanxaneyên kurdî tê. Lewre pirtûkên bîst û heşt weşanxaneyên kurdî bi riya pirtûka kurdî tê firotin. Îdî xwendevanê kurdî di serê wan de çêbûye ji xwe. Dibê mesela ji me jî gava ku dibêjin dibê em pirtûka karin kurdî peyda kirin, bên di serî de serê dê hişê me pirtûka kurdî ye. Çunkî ev tişkî çêkiriye, mantalîteyek çêkiriye, ev bazarek çêkiriye. Êdî navnîşana belavkirin û em bêjin peydakirina pirtûkê kurdî êdî heye. Navê wî jî pirtûka kurdî ye. Di sala du hezar û nozdehan de beriya nexweşiya koronayê du sed û bîst û şeş pirtûkên kurdî hatibûn çapkirin. Piştî koronayê qedexeya derketina derve hatibû ragihandin û weşanxaneyan deriyên xwe girtibûn. Lê bi xêra pirtûka kurdî ya sîstema online, xwîner bê pirtûk nemabûn û sîparîşên wan gihiştibûn ber destê wan. Di dema koronayê de ne tenê xwendina kurdî û firotina pirtûkên kurdî, di heman demê de Nivîsandina bi kurdî jî zêdetir bû. Eger ku du meh pişt re pêla duyemîn ya koronayê dest pê neke, sê sed pirtûkên nû ku niha li ber destê weşanxaneyan e wê bêne çapkirin. Ev yek wê hem bazara kurdî geş bike û hem jî ya nivîsandina bi kurdî. Maşallah de kak. Rûdaw, Amed.